Qurannı oynamağa iç kimse bilmey. Başqa bir yerde daa bunı aytmağandırım. Ana, nege oqudıñ? Onen ömür billâ da oğraş. Qırımtatarlar oynağan millet. Bizim oyunlarımız aqqında iç bir vaqıt bir dane bile ilmiy iş yazılmadı. Bu kitapqa otuz dane Ava türkü nağme kirdi.
Bukhane, podkast o krımsko-tatarskoi literaturi. Meraba, dostlar! Siz Bukhane podkastınıñ Edebiy közaydın rubrikasını diñleysiñiz. Men Sebiya Asanova, sizni can-yürekten selâmlayım. Hatırlatam ki, bu rubrika çerçivesinde Biz yañı kitaplarnen tanış olamız. Bugün ise Qırımda ana-mına çıqqan Qoran defteri adlı cıyıntıqnıñ müelliflerinden birinen subet etecemiz. Qarşılañız, Refat İzetov! Refat bey, selâm aleyküm, podkastımızğa hoş keldiñiz. Eminim, diñleyicilerimizniñ çoqusı sizni tanıydırlar, amma kene de özüñiz aqqında bir qaç söz tarif etiñiz, lütfen. Aleyküm selâm, sağ oluñ. Aslında, Men zenaatım boyunca ekimim, amma bütün ömür sanada oldım, sanada keçti, bütün ömür ansamblde oynadım. Tek mına yaqın yıllarda bir eki yıl içinde büyük sanadan tüştim ve böyle inceliklerge daldım. Şimdi araştıram çoqsı qırımtatar. muzıkası, qırımtatar oyun adetleri aqqında malümat toplayım. Asılda men daa sahnada oynağanda bu meselege diqqat ayıra edim, tap on sekiz yıl evelsi. Amma temelli böyle ilim taraftan bu meselege tek mına soñki beş, altı yıldır kelgenim. Ve mına işte bu çalışmalarım üzerinde, Çoq, çoq yañı malümatlar çıqa. Menden evel birev tapmağan, birev çalışmağan, oqumağan. Qıyın, doğrusını aytqanda, seniñ artıñda alimleriñ işleri olmasa, böyle bir ilmiy maqaleler olmasa, çoqusı şeylerin yañıdan açmaq mecbursıñ. Amma meraqlı. Ana işte bu çalışmalarım neticesinde canlı radionen beraber bir-eki, lektsiya yani böyle merasimler keçirdim hatıra aqşamın keçirdim hayal ansamblinen beraber çalışam yani bu endi oyun taraftan böyle teoretik taraftan yardım etem ve işte qolumdan kelgeni qadar muzıka medeniyetimizge oyun medeniyetimizge böyle yardım olacaq işlerin yapmağa tırışam inşallah bir şeyler hayırlı taraftan çıqadır, adamlarğa kerçekten de faydalı oladır menim bu yapqan araştırmalarım. Oquğan lektsiyalarıñızda bulunmağa maña da qısmet oldı, pek begendim. Olar kerçekten çoq meraqlı ve unikal malümatlarnen tolu. Ve, elbette, men siznen razım, birinci olmaq er vaqıt qıyındır, Amma, bilem ki, sizge çoq insanlar qol tuta, olarnıñ arasında atta alimlerimiz de bar. Hatırlayım, bir muzıkal lektsiyañızdan soñra Rustem ocakömürci aytqan edi, Bu oğlan bizim muzıkal kafedramız yapmağa kerek olğan işini özü becerdi. Men de bu lektsiyada bulundım ve bu sözlerni özüm eşitken edim. Yani, çoq insanlar işiñizniñ degerini añlaylar, sizge qol tutalar. Amma. Ey, Refat, bu seniñ işiñ degil, ekimliknen oğraşıp oturçı, degen insanlar barmı? Asılda, pek doğru şey, başqa bir yerde daa bunı aytmağandırım. Bizim büyüklerimiz, bilmeyim ne içündir, yaşlar arasında öyle laf yoq, amma büyüklerimiz bu, Bilmeyim, endi yüksek ayttı demeñiz, amma bekim de bu evelki tasil usulları ve evelki asıl tasil böyle noqtaları tarafından bekim öyle tüşünedirler. Ne içündir böyle bir, nasıl aytayım, böyle bir tüşünce bar, fikir bar. Ana, nege oqudıñ, onen ömür billâ da oğraş, ondan ğayrı bir şey yapma, bilmeyim, asıl dağğa barma, Türkü yırlama, ansamblde oynama, öyle bir şeyler, hucur bir şeyler peyda ola. Aslında, kerçekten de mına alimlerimiz tilnen oğraşqan, muzıkanen oğraşqan çoqusı menim çalışmalarım, menim bir dane ilmiy maqalem de bar endi. Oquğan soñ, yaqından tanığan soñ, elbette, menim boş laf etkenim, etmegenim añlaylar. Amma çoqusı mına yaşlarğa, bilmeyim, nasıl aytayım, böyle bir stereotip bar, yaşlar er vaqıt ne içündir yaramay bizim büyüklerimiz içün. Yaşlar temelli bir şey qurıp olamay, ana tilinde laf etmey, çalışmalarında yañıla. Ve mına, er kes nege oqudı, onen oğraşsın deyler. Yani men böyle sözge bir sualim bar, eger adam qırımtatar filologiya bölügini bitirmese, oğa qırımtatar tilinde laf etmege, onen oğraşmağa, onıñ inkişafını istemege ve bir şey etmege kerekmi, yoqmı? Ana işte öyle şey de, öyle sualim de peyda ola. Amma, nasıl aytayım, bizim tarihımızda ekimler, yani ekimlik zenaatına oquğan adamlar çoqusı ekimlikten ğayrı daa nice, nice işlernen oğraştılar, memuarlar qaldırdılar, milliy arekette iştirak ettiler. Ve bütün milletlerde asılda ekim, ekim zenaatında olğan adamlar medeniyetten uzaq degil ediler ve medeniyetnen sıq oğraşa ediler. Ve kelecekte, elbette, menim böyle bir niyetim bar, ekinci bir tasil de almağa. Amma bugünki künde de asılında menim yapqan işlerim, mına, başqa yaşlarnen yapqan, beraber yapqan işlerim, Körip, çoqusı alimler qol tutalar, destek eteler. Amma, elbette, kümersi adamlardan da, çoqusı olar alim de degil aslında, amma kümersi adamlardan sıq-sıq eşitesiñ, kerek imo saña, bar doktorlıqnen oğra, şöyle bilmem bir şey, amma olarğa qulaq asmamağa tırışamız. Ve er kes, bilmeyim, işinden belli. Ana, er kes özüñ işini, özüñ areketini, özün faydasını özü piçsin, özü qıymetin ölçesin. Bizler özümiz nege diqqat ayırmağa istesek, nenen oğraşmağa istesek, onen oğraşamız. Zatı bütün dünyada adamlar toqtamay tasil alalar. Men mına körem, toqtamay çeşit-türlü bir tasilden bir tasilge, yani aslında, Bütünley zenaatını deñiştirmege öyle de bir endi trend bar, aslı bir, bir-eki yıl çalışıp, başqa zenaatqa ketme. Adamlı qalı, er kes işte özün yolunı özü saylay. Bütünley razım, men belesem, eñ doğrusı işni devam etmek, çalışmaq, razı olmağan insanlar er vaqıt olur. Men da universitette oquğanda bir mütehassıs bizge aytqan edi, er kes bizni begense, demek biz bir şeyni yañlış yapamız. Onıñ içün begenmegenler er vaqıt olmaq kerek ve olar zaten bardır. Oqumaq, tasil almaq men belesem iç bir vaqıt keç degil. Lifelong learning kontseptsiyası yıl-yıldan daa da populâr ola ve elli, altmış yaşında yañı zenaat saibi olğan insanlar çoq rast kele. Men çoq eşitem, bizim alımız hucur, yaşlarımız bir şeyge yaramay, ana tilinde laf etmey, iç bir şey yapmaylar. Amma menim fikirimce, biz acayip bir vaqıtta yaşaymız, bizim pek yahşı yaşlarımız bar, olar pek faal, ana tilinde laf eteler, meraqlı leyhalar amelge keçireler, kitap oquylar, dinimizni ögreneler ve ilâhre, ve ilâhre. Yani alımız o qadar hucur da degil. E, pek doğru.
Yaşlarımıznı begenem, olarnen er vaqıt bir müitte bulunamız, bir-birimizni tanıymız. Çeşit türlü taraflardan mına esasnı bilecek, ögrenecek, temel quracaq adamlar bar. Çoqusı şeyler mına aveskârlıq entuziazmda tutula. Meselâ, mına, bizim bazı yaşlarımız bar, şimdi vaqıt acımayıp, özün boş künlerinde, oquştan, işten boş künlerinde olar evde oturacaq yerine, televizor baqacaq, yani bir şey baqacaq yerine, olar ekspeditsiyağa keteler, eski evlerni fotofiksatsiyasını yapalar, qorçalamağa çalışalar. Bekim de, asıl da ömründe bundan, elbette, iç bir fayda kelmey özüniñ şahsiy ömründe, lâkin bu, bilmeyim, bizim nesilimizniñ bu qıymet añlaycaq taraftan, yani bizler, bilmeyim, endi tınç vaqıtta öskenimiz içünmi, bizim nesilimizde, bizim nesilimizden soñ, Qırım balalarını körecek adamlar olmaycaq dep añlağanımızdanmı, bilmeyim, böyle bir bilgi, yani toplamaq, bir şeyler saqlamağa çalışmaq, bu bizim nesilimizde balaban bir qıymet oldı. Biz bunen çalışmağa isteymiz, bir nesilden nesilge bilgilerni, mirasımıznı keçirmege isteymiz ve bunıñ üstünde çalışamız. Ve yaşlarımız öyle, böyle, türlü dep aytmağa asıl da tilim aylanmay bir vaqıt. Kümersi balalar bunı, doğrusını balalar, tap menden qaç yaş, on yaş kiçkene olğan adamlar, balalar şimdi, şimdiden başlap qırımtatar medeniyetinen, qırımtatar mimarcılığınen, böyle bir şeylernen oğraşmağa ve meraqlanmağa başlaylar, bu elbette pek quvandıra. Aslında zenaat meselesini desek, bizim qartlarımız böyle ayta edi, kişige qırq zenaat ta az, yani adam bütün ömür çeşit türlü şeylerge ögrene ve o kene de az. Qaç yaşıñda tasil almağa, bir şeyge ögrenme, kitap oqumağa meraqlanmağa başlasañ, kene kene de yañı bir şeyler peyda ola, onı da bilecegiñ kele ve bu Seniñ şahsiy inkişafıñ da devam ettire, başqa yol yoq, menimce. Men bilesem, qırımtatar olmaq bu bir zenaattır. Çünki qırımtatarlarnıñ elinden kelmegen iş ve şey yoq. E, elbette.
Mına, aytam da, bugünki künde er kes özün. bilmeyim, bir yerge kontsertke mi barmaq, ansamblge balalarını yerleştirmekmi, muzıkanen oğraşsınlar, böyle talap etmege, balalarına tek milliy duyğunı aşılamağa degil de, tek aran. Qoranta tarihını añlatmağa, tuvğan yerlerini köstermege, menimce, bu, bilmeyim, bu taraftan halqımız kene de yahşı alda, kene de bir şeyler yapmağa tırışa, balalarını körüşüvge alıp kelmege tırışa, özüniñ keçmişlerinden, ecdatlarından añlatmağa tırışa. Elbette, er kezde Böyle umumiy aytmağa mümkün degil, iç bir türlü meselede. Lâkin men körgenim, çoqusı mına menim merasimlerime, başqa merasimlerge, kontsertlerge, çeşit türlü böyle bir toplaşmalarğa kelgen adamlarnı körgende, menim doğrusı yüregim quvana. Kelecekte adamlar kene de Kelecekte meraqlanacaq, iş etecek, talap etecek adamlar bar, dep eminim men. Refat bey, podkastımızda sizni eşitmege endi çoqtan istegim bar, amma iç qısmet olmadı. Yaqında Quran defteriñiz dünya yüzüni kördi. Közüñiz aydın, onıñ aqqında bugün tafsilâtlıca laf eterik, amma bundan evel siziñ başqa leyhalarıñız aqqında da tarif etmege rica etem. Elbette, añlatayım. Mına, birinciden, Bilgi qavesi adlı Yutub leyhası, Yutub, Telegram leyhası. O, asılda, bu, bilmeyim, bir künü keldi, bir-eki yıldan soñ bu Qırımda doğğan nesil, yani qırımtatar tilini balalıqtan özüne, özüniñ tuvğan tili kibi añlağan-bilgen nesil, şivede laf etken nesil, Köylerin, yerlerin tarihın bilgen nesil, medeniyetin bilgen nesil daa on yıl keçse büs-bütün ğayıp olacaq. Ve men er vaqıt mına Girey Bairovnıñ maqalelerini oquy edim, o bu işlerni çoqtan başlağan edi ve ne içündir men öyle tüşüne edim, vaqıt keçti, bugünki künde bunı yapmağa endi keç, Amma ne de olsa, eki yıl evelsi Enver Mecidovnen, dostumnen laf etkende, o da dedi ki, menim bitam bar, kel onı yazıp baqayıq, bir şey etip baqayıq, sualler berip, belkim bir şey ondan çıqar. Ve endi Allağa şükür, eki yıl devamında, eki yıldan da ziyade, Devamında çalıştıq ve biz yazğan kartlarnıñ sayısı endi yüzge yaqınlaşa. Türlü-türlü çeşit, türlü köylerden, şeerlerden olğan adamların, elbet de, olar endi doqsan yaşnı keçeler çoqusı. Olar kün-künden azlaşa ve bütün bu bizim canlı tarihımız, bizim sürgünlikte coyulğan tarihımız canlandırılsın dep, Nesilge, nesillerge keçsin dep, yani bu bir miras olaraq bu adamlarnıñ bilgileri, ömürleri, taqdirleri saqlansın dep, biz bu proyektni başladıq ve Alla şükür devam etemiz. Ana bu proyekt devamında men de asılda bir tasil alsam, aldım dep desem yañılmam. Çünki er türlü adamnen laf etkende, Onıñ köyün, tarihını ögrenesiñ, onıñ medeniyet taraftan nasıl yaşağanını, onı mallelerini, adamların lağaplarını, çeşit türlü şeylerini ögrenesiñ ve er bir adamdan bir lektsiyadan, yani bir tasil bölüginden çıqqandayın çıqasıñ. Ve soñ bu köyün eger bir yerde añılsa, a, men bu köy aqqında laf ettim, bir eki bir şey bilem dep, özüñ de aytasıñ, çünki aqılıñda qala. Ve elbette bu til, til saqlanması eñ esası, çünki bu canlı til ket-kete cöyülip kete, şivelerniñ incelikleri cöyülip kete ve bu taraftan da bilgi qavesiniñ eñ esas meselelerinden biri, maqsatlarından biri bu canlı tilni, şivelerni saqlamaq. Ekinci proyektin desek, bu bir yıl evel, bir yıldan ziyade evelsi taqdim etilgen qırımtatar çalğı aletleri proyekti. Bu meselenen Naciye Feminen, Canlı Radionen ve ressam Madina Marzoyevanen beraber çalıştıq. Maqsat da öyle edi, bugünki künde endi elli yıldan ziyade, Mına, sürgünlikten, sürgünlikke tüşken soñ ve ondan soñ bizim halqımız özüñ milliy çalğı aletlerinden uzaq qaldı, milliy çalğı aletlerini körmedi. Onı ne eşitip, ne körip oldı bir vaqıt, çünki sürgünlikte, elbette, halqqa birinci on yıl asıl da muzıka, muzıkağa vaqtı, çaresi, küçü yoq edi. Adamlar. can qutarmağa çalışa edi, bunen oğraşmağa iç de tüşüncesi bile yoq edi. Ve bu vaqıt keçken soñ, muzıkanı, çalğı aletlerini çalğan, yasap olğan adamlar yoq oldı. Ve bizim, biznen, bizim ve bizim yigirminci, otuzıncı senelerinde yaşağan neselimizniñ arasında bala-bala bir dere peyda oldı. Bir-birimizge nesilden nesilge bilgiler keçmey edi. Ve eki yıl devamında men türlü arhivlerde, Qırımdaki arhivlerde, Moskvadaki arhivlerde ve atta Berlinde olğan bir müzeyde bu meseleden çalıştım, bilgi topladım, kerçek qırımtatar instrumentlerin, çalğı aletlerin fotoresimler, vesiqalarnı olarnen çalışıp başladım. Ve eki yılda bal-abam bir malümat topladım. Ondan da ğayrı yazılı menbalar bar edi ve bularnı epsini birleştirip, böyle bir proyektke keldik. Bu proyekt içinde bütün bugünki künde biz eñ az olsun bilgimiz olğan ve çeşitürlü alda saqlanıp qalğan qırımtatar çalğı aletleri bar. Fotoresimlerden ya da böyle çizma resimlerden alınğan çalğı aletleriniñ şekilleri Olarnı Madina hanım canlandırdı, doğrusını aytsam, rekonstruktsiya da yaptı bu proyekt içün. Ondan da ğayrı, fotoresimlerden ve çızma resimlerden ğayrı, instrumentlerniñ bugünki müzeylerde olğan, Qırımdaki müzeylerde olğan, çalğı aletlerinen özüm çalıştım. Qırımtatar müzeyinde, Aqmescitte olarnıñ fotoresimlerini yaptım ve olarnı da işlettik bu iş devamında. Ana, neticede bu böyle bir taqım açıq mektüp peyda oldı. Onıñ içinde saqlanıp qalğan çalğı aletleriniñ resimleri ve artında qısqa da malümat, yazılı şekilde qısqa da malümat ve QR kod. Ana, bu QR kodda Menim añlatqanım bilgiler bu çalğı, çalğı aleti aqqında ve doqsan beş faiz çalğı aletin canlı sesi, yani eski plastinkalardan, eski yazılardan, bu seneler içinde toplanğan yazılar, Episi, mına, qısqadan, bir daqqalıq, bir daqqalıq berildi. Men belesem, pek yahşı bir leyha oldı, çünki o, çeşit insanlarğa meraqlıdır, em büyüklerge, em yaşlı insanlarğa, em balaçıqlarğa, em, elbette ki, çeşit zenaat saiplerine. Ve nevbetiki da bir leyha, yaqında çıqqan Qoran defteri. Siz onıñ müelliflerinden biri olasıñız ve ekinci müellif ise Abibulla Üseinov, öylemi? E, çoq sağ oluñ.
E, elbette, yañ-yañ çıqqan çalışmamız, endi büyük bir baht nencesinen onı taqdim ettik, çünki çoq çalıştıq onıñ üstünde. Elbette, bu Quran defteriniñ yapmasınıñ tüşüncesi, fikri çoqtan çıqtı. Men daa ansamblde oynağanda, asılda bu Quran oyununa pek az diqqat ayırılğanını ve pek az asıl bilgi olğanını, Ansambller tarafından sanalaştırılmay bile çoqusı şimdi. Ve toyda, doğrusını aytsam, misafirler mına eger qaytarmanen daa tekaran baş etip olsalar, horan asılda toyuñ soñunda tek mına adamlar cüreşte böyle togerek yapıp, Ruslar horovod, horovodda cürgen dayım bizim adamlarda böyle cüreler, çünki horannı oynamağa iç kimse bilmey. Yani bizim bu Qara deñiz bölgesinde qomşu halqlarımız bizim nasıl toplu oyunlarımıznı oynağanını körse şaşar ediler. Çünki Türkler er toyda toplu oyun oynaylar. Qara deñizde olsa horan, horon, Orta Anadoluda olsa halay. Yani çeşit türlü böyle toplu oyunlar bar. Ve başqa halqlarda da, gürcülerde, balkanlarda da, çoqusı halqlarda böyle toplu oyunlar bar. Ve aslında horan sözü tam qadimiy yunan tilinden horos şekilinde olğan. O horos degeni oyun. Ana işte bu sözden çeştürlü halqlarnıñ toplu oyunlarınıñ adları peyda oldı. Bizde horan olsa, gürcilerde horumi, türklerde horon, bulğarlarda hora, makedonlarda ora ve daa türlü-türlü halqlarda böyle oyun bar. Ekinciden, horan, mına biz bu çalışma. Çalışma, çalışmamıznı yapqanda Quran yazılı menbalarda eñ qadimiy oyunımızdan biridir. Çünki başqa oyunlarımız yedi yüz yıllıq menbalarda adları keçmey, lâkin bu oyun tap Kodeks Kumanikusta, on dörtünci asırda endi bu oyun bar. Ana, eñ azından yedi yüz yıl içinde qırımtatarlar bu oyunnı bileler ve qırımtatarlarnıñ medeniyetiniñ parçası ola bu oyun. Amma bunen de beraber Quran aqqında malümat olduqça az, pek az, yani yazılı menbalarda yoq deseñ olacaq, çünki qırımtatar oyunlarına bağışlanğan yazılı menbalar bile yoq derecede az. Yazılı menbalardan ne toplağan, toplap olsaq, Epsini kitapqa kirsettik. Yazıq ki, on doquzuncı asırına bile barmay bu Qorannıñ körgen adamlardan bir hatırlavlar ya da bir resimmi, böyle bir şekilde yapılğan bir menba yoq. Amma yigirminci asırnıñ başlarında bir-eki malümat bar. Yani yazılı şekilde saqlanıp qaldı. Abibullanıñ bu taraftan kitabın doğrusı mına yarısından ziyade Abibullanıñ işi. Çünki Abibulla notalarnen oğraştı ve bu çalışmanıñ neticesinde bu kitapqa otuz dane ava, türkü nağme kirdi. Bu avalar çeşit türlü nota cıyıntıqlarından toplandı. Kimersi nota cıyıntıqları bugünki künde yañıdan basılmadı ve otuz bir, otuz ekinci senesinden berli, Tek kütüphanelerde, arhivlerde bar, yani umumiy bütün halqqa olar açıq degil. Ve bu kitap sayesinde kene de bu malümatlar yañıdan basıldı ve çıqtı. Bundan da ğayrı, bu kitapqa ilkide basılğan şeyler kirdi. Çünki bir sıra avanı Abibulla özü sesten notağa çevirdi. Yani bizim halqımıznıñ çeştürli vekilleri, Girey Bairov, Sevil Karaşayeva, bir vaqıtları qartlardan yazğan avalarını mına tekste bu audio şekilde bar edi, amma bugünki künde olar yañı ömürni kördi, Dünya yüzüni kördi, çünki olar sesten notağa çevirildi ve endi olarnı er kes çalıp, muzıka, muzıkadan bilgen adamlar episi çalıp olur, işletip olur, özün işlerinde, özün sanalaştırmalarında, özün repertuarında işletip olur ve olar kene de canlandı böyle bir şekilde. Ve daa bir taqım notalar Kene de sesten notağa çevirildi, amma o endi eski plastinkalardan, eski plastinka yazılarından alındı ve bu taraftan, eger bu iş yapılmasa, bu plastinkalar asıl da tek bir-eki kişige, tek bir-eki kişide bar, başqalar onen çalışıp olamay. Amma endi bu kitap çıqqan soñ, işte, çalışıp olurlar. Bu nota bölügi üç qısımdan bölündi. Birinci qısımda Türküler, yani maniler kirdi. Maniler bu Qoran oynağanda yırlanğan beyitler. Ekinci qısmına instrumental avalar kirdi, çalınğan avalar ve üçünci qısmına Kefe rayonına ait olğan Qoran türküleri. Episi de toplum otuz ava oldı ve bundan da evel Mına bu nota bölügi. Birinci bölük, bu Balaban maqale, qırımtatarlarnıñ medeniyetinde toplum oyunları adlı maqale. Bu maqalege Quran aqqında, toplu oyunlar aqqında bütün olğan malümat, yazılı menbalar, bizim eki yıl devamında Bilgi qavesi proyektiniñ devamında toplağan malümatımız, yani ağızdan alınğan, halq ağız yaratıcılığından alınğan malümatlar anda kirdi. Ve böyle bir, bilmeyim, inci kibi olğan şey, menim de pek ğurur duyğanım şey, bu kitapqa qırımtatarlarnıñ birinci şive haritası kirdi. Yani toplu oyunlarnıñ şive adları, Qırımda toplu oyunlar er yerde ayrı adını taşıy edi. Ana biz ne qadar malümat toplap olsaq, otuz kişige yaqın adam, adamlarnı soraştırıp bilgen, bilgen olsaq ve bizim evelki etnograflarımız yazğan malümattan bu malümatlarnı biz topladıq ve harita yasaldı, harita kitapqa kirsetildi. Çoq şükür, pek böyle yaraştırdı kitabımıznı. Otuz ava tek Quran oyunı içün? E, asılda bizim halqımız bugünki künde Quran tepkende tek eki avanı bile. Birisi mane, qayadan endim, qızların manesi doğrusı, amma şimdi qızlar, aqaylar er kes bir nemede, bir tögerekte oynay. Ekincisi de adını bilmegenler bile. Çalğıcılar bile bu adını işletmey bilmey, tek qoran deyler oğa. Amma o toynıñ soñunda oynalğan oyunıñ, instrumental avanıñ adı Tuvaq cıyını. Ana işte bu Tuvaq cıyını ve Mane, mına bu eki ava qaldı. Amma bu kitapqa endi o eki avadan ğayrı daa da Yigirmi sekiz ava kirsetildi ve bu pek balaban bir cintq oldı. Qırq dört saifelik olsa da, kene de bu meselege bağışlanğan eñ balaban cintq oldı. Elbette, kelecekte, inşallah, o daa da keñ olacaq, daa da balaban olacaq, amma bugünki künde ne qadar malümat olsa, Bu kitapqa kirsetildi. Refat bey, yane içün nota bölüginiñ üç parçasından biri tamam Kefe rayonınıñ oyunlarına bağışlanğan? Aslında, muzıka taraftan bilgimiz pek az. Bizim esas eki dane kitabımız bar, ekisi de otuzıncı seneleriñ başlarında çıqtı. Birisi Yagya Yagya Şerfeddinovnıñ Pesni i tantsi krımskih tatar degen kitabı o otuz bir senesi ve ekincisi de Asan Refatovnıñ Qırımtatar yırları degen kitabı, o da otuz ekinci senesi çıqtı. İşte bu kitaplar içine ne qadar ava kirse, o qadar ava bugünki künümizge saqlanıp qaldı. Başqaları çoqusı, yazıq ki, ğayıp oldı. Ve Kefe rayonı ne içün az-çoq ögrenilgen, çünki kompozitor, bestekâr Yagâ Şerfedinov mına Kefe şeerinde doğdı ve özüñ kitabında Kefe rayonınıñ halqını, halqınıñ muzıka medeniyetini, folklorını tamam üyerın adamlarından topladı. Ve bu sebepten biz bu rayonınıñ adamları nasıl avalarnen Nasıl türkülernen yaşağanlarını biz bilemiz. Yazıq ki, başqa rayonlarında böyle balaban bir işler olmadı. Onıñ içün, meselâ, bizim kitabımızda çöl tarafı, Kezlevden yuqarı olğan çöl tarafı biyaz qaldı. Yani biz anda nasıl sözler, nasıl avalar işletilgenini, Yazıq ki, bilmeymiz. Belkim daa yañı malümatlar çıqsa ya da bizler bizim ekspeditsiyalarımız devamında malümat tapsaq, elbette, men o haritanıñ o tarafı da beyaz olmayıp da, bir tüske boyalanğan ve sözler yerleştirilgen alda körmege isteyim. Amma yazıq ki, mına bu taraf Qırımnıñ yarısı, mına yarısı boş qaldı. Endi kelecekte yerni de toldurmağa elbette isteymiz. Ana bu Kefe rayonına işte Yagiya Şerfedinov u yerde, u yerde doğğanı sebebinden böyle bir çastları oldı, olarnıñ muzıka medeniyeti böyle yazılı şekilde saqlanıp qaldı. Kene de bu işte sizge muvafaqiyetler tileyim, Alla qolay ketirsin, boş olğan yerlerni toldurmağa da Alla nasip etsin. Quran defteri ne qadar nushanen basıldı? Ve onı satın almaq mümkünmi ya da tek predzakaz etken insanlar ala bildi? Bu kitap üç yüz nushanen çıqtı bugünki künde ve yarısından ziyadesi predzakaznen endi ketti. Predzakaz yaptılar adamlar. Biz bu predzakazlarnıñ sayesinde bu kitapnı basıp çıqıp oldıq ve endi çoqusı özüñ kitaplarıñ qollarına da aldılar. Endi kimersi qullanadırlar belki. Soñ ise, mına bu predzakazlar berilmesi bitkeninen, qalğan nushalar bizim belli kitap tükânlarımızğa, tercimanğa, hazinege berilecek ve andan satın alıp olmağa çareleri, adamlarnıñ çareleri olacaq. Ve işte, Şimdilik mına böyle bir üç yüz nushanen bitirdik bu işini. Belkim kelecekte adamlar tarafından diqqat, meraq olsa, yardım olsa, belkim kelecekte daa da yañı basqılarnı yapıp olurmız. Endi mına kitaplığın basmasından bugünki küngecik toplanğan yañı malümatlar bar, qısqa olsa da kene de bar. ve olar yañı basqılarğa kirecek, qısmet etse. Şimdilik böyle bir-eki cümlelik malümatlar, amma kene de kelecekte kitapnıñ daa da güzel, daa da tolu olması içün pek müim malümatlar. Ana, şimdiki künde böyle. Yani, eger de planlarıñız aqqında qonuşsaq, siz başqa oyunlar aqqında degil de, Qoran defterini daa da tolu etmek isteysiñiz, doğrumı? Asılında, bütün Oyunlarımız aqqında kitap çıqarmaq kerek, em bir kitap degil de, çoq kitap çıqarmaq kerek. Amma öyle bir qıyın, qıyınçılıq bar. Bizim oyunlarımız aqqında mına iç bir vaqıt bir dane bile ilmiy iş yazılmadı. Hucur bir şey asıl, qorqunç bir şey, çünki qırımtatarlar Oynağan millet, balaların ansambllerge bergen millet, şimdilik vaqıtta, zemanemizde oynamağan balanı tapmağa qıyın. Amma esas şey, temel, böyle bir ilmiy iş, esaslanacaq ilmiy iş, o daa yazılmadı. ve yazılması içün pek az malümat bar. Meselâ, qaytarmağa bağışlanğan kitabnı yazmağa isteseñ, nenen tolduracağıñı bilmeysiñ. Notalarnı toplamağa bu bir taraftan bir iş bar, amma notalarnı, meselâ, qaytarmanıñ notalarını endi bizim ecdatlarımız bir vaqıtları toplağan. Asan Refatov özüñ kitabında Balaban bir nota bölüginde qaytarmanı yerleştirgen, Yahya Şerfidinov yerleştirgen. İşte bu notalarğa yoldaşlıq etecek, yani añlatacaq malümatnı toplağanda ölü kitapnıñ çıqması mümkün. Amma şimdiki künde anda yazılacaq şeyler yoq derecede az. Onıñ içün mına bu meseleden, toplu oyunlar meseleden toplanğan malümat işte bir parçasını açıq. Açıq ete, adamlarnı oyunnen tanıştırıp ola, adamlarnıñ oyun aqqında bilgisini arttırıp ola ve bu meseleden daa da devam etip inkişaf etmege isteymiz. Amma, elbette, eger, bilmeyim, yarın birsi künü böyle balaban bir malümat qırımtatar oyunlarına bağışlanğan ya da, bilmeyim, bir yañı videomateriallar, öyle bir şeyler peyda olsa, Elbette, başqa oyunlar aqqında da yazmağa kerek. Çünki, meselâ, Quran defterine oyun qaideleri kirmedi. Bu, ayrı bir balaban mesele. Onı horeograflarnen beraber yapmaq kerek. Oyun shemalarını tizmege, yani nasıl şekilde icra etilgenini köstermege. Bu, ayrı balaban bir iş. İşte, mına, bu kitap üzerinde çalışqanımız menbalar, çalışqanımız, tapqanımız malümatlar, olar daa arttırıla bile ve bu kitap daa da büyükleştirile bile. Amma başqa oyunlar aqqında men bugünki künde yazmaqnıñ küçüni duymayım. Mına, bizim medeniyetimizni alsaq, eñ Zayıflaşqan, eñ çoq zarar körgen tarafı, bu oyun medeniyeti. Çünki oyun tek nesilden nesilge keçip saqlana ve eger türküni notanen yazıp ya da plastinkağa yazıp saqlap olsañ, oyunnı tek video saqlap ola. A bizim halqımıznıñ videoları, Eñ eski soyları, yani yigirminci seneleri çıqqan soyları anda pek az yerde qırımtatarlar oynağan kadrlar bar. Ve ondan soñ, sürgünlikten soñ, Qırımğa kelgen soñ, sekseninci senelerin soñundan başlap bir eki toy, toyda yazılğan malümatlar bar, amma olar da şimdiki vaqıtta pek az. Bekim adamlarnıñ evlerinde saqlanıp tura ve kelecekte böyle bir beyan olğanda daa bir şeyler yazmağa mümkün olur, amma bugünki künde yazıq ki, mına Quran aqqında olğan bilgimiz qadar başqa oyunlar aqqında o qadar bilgimiz yoq. Refat bey, daa bir kere Sizni, Abibula beyni ve bütün bu leyhanen oğraşqan insanlarnı hayırlayım, işleriñizde muvafaqiyetler tileyim. Belkim bizim diñleycilerimizge bir rica ya da aytacağıñız bar? Elbette, er birimiz, eger qorantada bir bilgiler saqlansa, olar çoqusı qorantanıñ işte hazinesinde buluna ve başqalar, başqa adamlarğa keçmey. Ana, eger adamlar. Qıymetim bilip, bir vaqıtları uzun büyüklerin, türkü aytqanıñ ya da medeniyet taraftan, muzıka taraftan bir bilgilerin añlatqanıñ yazıları olsa, elbette, maa cibersinler, men olarnı baqarım, olarnen çalışırım. Eger sağ qalğan, şimdi de savlığı yerinde olğan qartlarımız olsa, elbette, kene de maña muracaat etip, biz illâ toplanıp kelirmiz, bilgilerini yazarmız. Ne qadar elimizden ne kelse, episini yaparmız. Ve eger, bilmeyim, öyle şeyler pek siyrek rast kele, amma belki de bazıları, analarından, babalarından bir vaqıtları eşitken malümatlar, yani Qoran olsun, başqa qırımtatar oyunları olsun, nasıl icra etile edi, nasıl türküler, nasıl avalar çalına edi, nasıl şekilde oynala edi, öyle şeylerni eger birey bilse, elbette, kene de Biz er vaqıt yañı bilgilerge, yañı fikirlerge, yañı malümatlarğa açıqmız. Bizim kitabımız çıqtı da, bu meselede iş bitti dep iç bir aqqımız yoq. Bizim kitabımız tek bir başlanğıçtır. Kelecekte onıñ esa, onıñ üzerinde daa yapılacaq çoq işler bar. Ve eminim ki, mına, vaqıt keçken sayın, Daa da yañı bir bilgiler peyda olacaq, yañı bir yazılı menbalar, yañı bir ekspeditsiya neticeleri. Ve bu kitap, elbette, men isterim ki, qırq dört saifeden yüz saifege oşsun. Er bir, Qırımnıñ er bir köyünden ya da nasıl çaremiz ola, olsa, balaban bir şekilde çoq köylerden toplanğan türküler, Quran türküleri, maniler bu kitapqa kirsetilecek. Haritamız da çeşit türlü tüslerde boyalanacaq. Ve halqımız bu şeyni, halqımız, epimiz Toyda oynağanda, toyğa barğanda ağalarnıñ adlarını bilecek, oynamağa bilecek. Horeograflar özün işlerinde sanada kene de horannı kösterecek ve çalğıcılar da özün repertuarını keñişletecek, çünki aslında mane avası olsun, horan avaları, instrumental avaları olsun, Bu, halqımıznıñ muzıka hazinesiniñ incileri. Olar pek güzel, pek böyle nazik, olarnıñ Qırımnı aks ettirgen böyle bir hususiyetleri bar. Ve er bir qırımtatarı içün böyle bir, bilmeyim, ayneni kibi balalıqtan singen öyle Eñ sıcaq duyğularnen bağlı olğan avalarından biri, elbette, eski vaqıtlarda da, bugün de bu maniniñ nağmesi, desem yañılmam. Subetimiz içün çoq sağ oluñız, işiñiz oñ kelsin, nevbeteki leyhalarıñıznı sabırsızlıqnen bekleymiz. Ürmetli diñleycilerimiz, hatırlatam ki, bugün biz Refat İzetov ile qonuştıq. Subetimizni begengen olsañız, layk qoymağa ve tefsirlerde yazmağa unutmañız. Çoq sağ olñız. Körüşkence.